Ah, guys, efficiency to media guys. Guys, nayatayanayo pana ino yekusubscribe guys channel yevision city media apa tachitomhanya tachienda taenda kupinda hapana kwatatichienda tachitiya kuno eh, eh, eh. apa kwema musati masubscribe ase Boom. Huh?
Yo, you should have answered great. Chingobaya kapirita.
Ungogara usubscribe. Vatongogara wasubscribe. Ati mungate zvinhu zviri serious guys. Eh, Vision City Media, unotsvaga Vision City Media. Kungonyora Vision City Media. maepisodes otobuda wototanga kunakirwa wakagara mudheni uri kuuk uchiona zvinhu zviri munyika mako wakagara uchidya uyu plus camera takatenga nyama ka magic 6k magic guys muona chi taitoshuvirwa 4k se vamwe but mwari akavhura pahombe tondotaura nechirungu tondotaura nechirungu tondotaura nechirungu large mwari akavhura large Alright, good. Alright, alright. Mwari akavhura humba mana. Tine 6k black magic vatatorwa mavhidhiyo emasongs emachechi even maclips avo kuvision city munouya tinongogara pasi totaurirana tiri vanhu tese tikutora meno ah, ah, chero vhidhiyo rawada kutorwa as long wasimba homwe tikutora ende totaurirana nevanhu tiri vanhuwo eh, eh, tati kutanga kuti chichamisa 4k 2k taita tine 2k but mwari akasumudza pahombe iyi 6k iblack magic mana
atakuenda pane wari achienda

Iyi song ya ya Jai iri kungonetsa mdara achiremerera hairikuona momzi wakona momzi chi momzi ndokaudza kuti imbe song iyoyo aiwa eh. momzi takatove navo nzvinzwa pamakatumira momzi chichi rendi yapfira eh. iye saka ndakazongotongoti ah, momzi ndanga ndataura navo ndikati harendi muri kukwidza yenyu but pandi pane room imwe yamusiri kushandisa iriiyoye eh, yeah haa mdara makonzo ave imwe mumwe mwakura zvaakutotonge bese ndiyoti ndikuto ndikasiya kana 10 kg yehupfu itopera within 10 days inenge yatopera Saka zvakagarira pasi na mutara nyaya yako pinda munyaya Ai, yako kawana. ndaito- ndaitotaura namhoms ndaitoti ininiwo mune mandibatsirawo kamuka ndikatiro macost bosi zviri pa 10 kg hupfu handichashandise 10 days ndakushandisa 5 kg ichi 5 days then makonzo acho iwaone eh, kunyanya mapete mapete akatozonyanya sterek nezuro akatora sausage yangu yese half yanga iri yedola 50 inini bva ndatozodya 75 cents saka ndaiti angu pa pa 80 dollars yamati rent yapa 80 ka unoona kubvisa 30 yefood and transport yemapete nemakoti aminoti munzi wanga wakuudza here iwe iwe iwe building iri zvekuti mapete makonzo zvakaepari papatatasikazitasikazii zvemapete nemakonzo izvo ukuzvinhu ndiwe wakabva zvinhu zvako kwamaigara uko aminuka waigara kuhopli kupi kwawaigara ukaenda mapete ako kunoku saka iwe nemapedha kuona tichiti ndakubva ndatokudza rendi kutowedzera kakane paete yapanai because mumba medu makapinda mapedha taziva zvemapedha panapa aa ndatopedza newe iwapana pawakagadzikwa wani uri lodge panapa uri kunzwa tele tinda kutonokiya usiru mvura uchacheri pamugodha apa ndatopedza newe ndati uri lodge uri lodge dzidza kuvaka dzenyu dzimba munogara kutoda kusvika panapa itaudza meenda zita kana basa rese mvura hauchacheri mvura usika kubhadhara rendi

Ndakapedza ndochenda chamuchashandise kumvura muchachere. Omba wazi ndati uri Roger. Ah, msadaro. Yebo. Na Roger munonera. Seke ka brugo no vaka imba ka mwana ka dika la imba za makasiru na seke ndo ngoti kuyipa. Tasa kuona ngoma ngamshana ni keke mchanga. Ngatikati from a coast ka. Pauti ini nubva wangu pa 10 kg ndakushandisa 5 makonzi enyu.
Nai guys, zvinoita here kuti munhu ane dhimoni akauya kumba kwako atitika Nelo yapanapa, yapanapa. Iwe waya ne demon rako kwandika. Krisha kai ne demon rako iwe. Andika. Krisha kai ne demon rako kwati tataka kunamatira iwe andika. Krisha ndiwe ne demon. Tete vomva vabuda tete vomva buda pauri iwe. Tete rako wabuda andika. Tobva tati tete muri kudepa mwana. Vomva vati ndoda kuti akune lot. Iwe za pastor unoita sei?